Islam ke tumelo ebile ke mokgwa o feletšego wa bophelo. Mamoslem ba latela tumelo ya khutšo, mogau le tebalelo. Gomme. Bontši bja bona ga ba na taba le ditiragalo tša go tšhiduša dinamana tša mmele tša dikotsi tšeo di amantšhwago le tumelo ya bona. Islam e bopile ke dipilara tše tlhano, Shahada, go ba tlhatse ya gore ga go yo a swanetšego go rapelwa ntle le Modimo e bile Muhammad ke moromiwa wa Modimo, La Ilaha Illallah, Muhammad ba re sologa. Thapelo, go rapela ga hlano ka letšatši. Moneelo, go fa moneelo ge e le gore o kgona goba o lekane go fa moneelo. Go fasta, go fasta ka kgwedi ya Ramadane. Go etela Kaaba, go ya Mecca, bogatee bophelong ge e le gore. O na le mašeleng a go kgona go ya fao. Islam e bopile ke ditumelo tše tshela, go dumela go Modimo o tee, go dumela go mangeloi, go dumela go dibuka goba dikutollo tša Modimo, go dumela go baromiwa le baporofeta ba Modimo, go dumela go Letšatši la Kahlolo, bophelo ka morago ga lehu, go dumela gore se sengwe le se sengwe se direga ka tumelelong goba thato ya Modimo. Na lentšu le Allah le ra gore Allah ke leina la Modimo? A go na le selo seo se ka bitšwago Allah? Lereo le ga le na bontši goba bong. Modimo o bontšha kgopolo ya moswana-noši yeo Islam e e amanyago le Modimo. Go Bamoslem, Allah ke Ramatlaohle, Mohlodi le Mohlokomedi wa lefase ka bophara, yo a sa swanego le selo e bile ga go seo se bapetšwago le yena. Molaetša wa mafelelo wa Modimo go batho, tiišetšoleswa ya molaetša go ya go ile le ka kakaretšo ya tšohle tšeo di ilego tša utollwa. Di utolletšwe moporofeta Muhammad ka morongwa Gabareel. Ke ka fao Kurane e re, Muhammad a re, Modimo o tee, botšhabelo bjo bo sa felego, yo a se a bago a tswalwa goba a tswalwa e bile a sa swane le motho. Na Kurane ke eng? Kurane e kgethwa ke lona lona Lentšu la Modimo, Ramatlaohle, rekhotho ya go felelela ya mantšu a nnete ao a utollotšwego ke Modimo ka Morongwa Gabariyele go moporofeta Mohammed, khutšo ga e be le yena. go la Arabia. Mamoslemo ba dumela go modimo yo tee wa moswananoši a sa bapetšego le selo, go mangeloi ao a hlokometšego ke yena, go baporofeta bao dikutollo tša gagwe di tlago ka bona go batho. Mamoslemo ba dumela go molokoloko wa baporofeta go thoma ka Adam le go akaretša Noa, Aborahama, Ishmaele, Isaka, Jakobo, Josefa, Jobo, Moshe, Arone, Dafida, Solomone, Elisa, Johane Mokolobetši mmogo le Jesu Kriste. Islam ke tumelo ya go ineela go seo Modimo a se nyakago. Muslim ke motho yoo a ineelago go seo Modimo a se nyakago. Modimo o tee wa nnete, o ganetša go rapela se sengwe ntle le yena le go mo rapela ka selo se sengwe, ka fao Islam e re ruta gore baporofeta ba tlile go re ruta ka Modimo le go latela melao ya Modimo. Baporofeta ba Modimo go akaretša Moshe, Jesu Kriste le Muhammad, khutšo a e be le bona, Molaetša wo ba o tlišitšego ke o tee, woo o rego Modimo ke o tee. Rapela Yena feela ntle le go bogweranya le selo.